Dwi'n mynd i ddangos ychydig o nodweddion yym defnyddiol allwch chi ddefnyddio ŵan wrth wrth recordio fideos. Mae hyn yn mynd i fod rhyw fath os da chi yn yn athro neu ddefnyddio fo neu bydd o'n edrych yn union rhyw fath i blant wrthyn nhw wrthyn nhw recordio fideos yym hefyd. Felly dwi ar ganol creu topic a dwi wedi alw'n lluosi A mi gynna i'r opsiwn ŵan yn amlwg i recordio fideo jyst i ella i gluro i'r disgyblion be' dwi isio iddyn nhw wneud. So dwi'n clicio'r botwm yma, record a video. A ŵan ma'n deud ma' gynna i ddeg munud i recordio fideo yym a drwy glicio ar y sgrin dwi 'wan yn barod i ddechrau recordio. Dwi eisiau tynnu'ch sylw chi i'r botwm yma sy'n dweud Effects. Wedyn, trwy glicio ar y botwm Effects, da chi'n cael nifer o opsiynau. Fel ni'n dweud, mae hwn rhyw fath i blant a fydd o um, i chi fel athrawon. Felly, o ran plentyn sy'n eisiau recordio, mae yna nifer yn defnyddio'r botwm yma'r filters. be' sy ddefnyddiol yn fan hyn wan ydi ella bo' fi ddim yn hyderus neu ella bo' fi ddim yn gyffyrddus i fod ar sgrin felly mi allai newid o ella i fod yn brics neu pixels fel bod yn tynnu'r pwysa' ychwanegol 'na o- oddi ar 'yn sgwydda i fel bo' fi ddim yn gorfo bod yy teimlo bo' fi dan bwysa' yym oherwydd y ffaith bod fi'n cael bod fi'n cael fy recordio. Mae yna ddipyn o bethau mae plant yn hoffi chwarae gwmpas hefo nhw. Um, mae hwn yn eitha newydd, rhywbeth am night vision di hwn. Um, ond fel dwi'n dweud, y rhai poblogaidd ydy rhai blocs a'r pixels yma. Fel bod chi'n teimlo uh, bod chi ddim dan bwysau. Felly, opsiwn arall sy'n ddefnyddiol um, yn fan hyn ydy yr opsiwn newydd yma, sef y board, be mae hyn yn galluogi ni'n neud ydy, mae rhoi fi ochr yn ochr hefo bwr gwyn. Just troi ffilter mewn ffwr. Mae rhoi fi ochr yn ochr efo bwr gwyn. Be allai ei wneud wrth recordio'r fideo wan ydy mi allai glicio wan ar y botwm dro. Mae hwn yn dealluogi fi i wneud llun neu'n neud rhywbeth o nodiada ar y bwr' gwyn yma fel dwi yn symud yn yn fy mlaen. Felly os nâi jyst dileu hynna gynnon ni botwm undo, redo ac yy ac ati ddim gynnon ni botwm clear i glirio hwnna. Yy felly dwi mynd i neud gweithgaredd lliosi syml efo'r plant ŵan felly dwi mynd i glicio ar y botwm record. Bore da, um, tasg chi dros y penwythnos yma ydy gwneud rhyw ymryn o symiau lliosi. Lle ydych chi wedi sgwennu hyn yn llyfr gwaith cartra cyn i chi fynd adra. Dwi eisiau atgoffa chi o'r dyll rwan, be fuon ni'n neud yn y dosbarth. Felly dwi'n mynd i ysgrifennu y sem rwan 12, deuddeg, wedi lliosi hefo pedwar. Dyn ni'n cychwyn ar y, ar y golofn yma, sef colofn yr unedau. Daill Iesu 4 yn 8. Dyn ni'n symud ymlaen wedyn i golofn y degau, deg lliosi hefo 4 yn 40 ac yn y blaen. So, da chi'n gweld y syniad yma nawr, mi allai ddefnyddio hwn i helpu rhoi yr elfen weledol na i mewn um, hefo fy yym hefo fy fideo i. So dwi'n mynd i glirio hwnna a dwi'n mynd i glicio ar y botwm effect eto. Dipyn o betha ychwanegol yma ma' 'na text allai ychwanegu ryw fath o deitl ne' ryw fath o o yym destun i i i'r fideo. Opsiwn arall sy 'ma 'di fframia. Chydig o hwyl 'di hein fel arfer, so felly ychwanegu chydig o stwff i y fideo er mwyn trio creu rhyw fath o ymdeimlad gwahanol, ond fel dwi'n deud yn aml iawn, chydig bach o hwyl ydi adio hein. Um, a mae gynnon ni yr er emoji, so mae'r emoji'n golygu dwi'n gallu ychwanegu gwynebau bach yma um, sbectol haul ac yn y blaen i i fy fideo i. So jyst clicio arnyn nhw, dwi wedyn yn gosod hwnna yn lle cywir. So fel dwi'n dweud, chydig o hwyl, hwyl ydi o. Um, chydig o'r nodweddion i ella i symud chi mlaen i'r lefel nesa o ran ffordd da chi'n recordio fideos um, ar Flipgrid.